Demat da dont dit. Hirio mont vont da sellet ouzh taolioù bravañ, taolioù souezhañ a zo bet c'hoariet e Kib ar Bed. Kib ar Bed neuze a zo bet gounezet dec'h gant Yann-Kristof Douda, serker kariakin 'neus tapet en eil plas, ha Magnus Carlsen, kampionn ar bed, 'neus tapet un trede plas. Aze e krogomp gant hor bartienn begouneet gant ar maez bras eus Chile Salinas am eus graet o video diwar he fenn ma zor dedennet. Ha neuze petra ober gant ar re zu? Aze tro ar re zu hag e rankont gounit ar bartienn trumm. ma luskont oc'h tereiñ da eeun ar video. Setu, be a c'hallfemp ne c'hall ket ar roue mont en hor bern lec'hioù. Aze stanket avat, chom a ra garizenn e-unan hag hec'h-unan. Marteze e c'hallfemp debriñ aze? Peseurt e c'halle achap da... e-unan, rouanez da bGetri, gant ar stankadenn, met goude-se e c'hall tec'het. C'hall tec'het kuit, ha neuze n'en deus ket roet lamm. Setu ar pep gwellañ a zo ober un arbez, un arberzh diheñchañ mont da ge-unan gant ar rouanez, bezañ debret gant ar marc'heg ha rouanez da bach daou, lamm d'ar roue. Setu, da betra 'neus servijet benafin reiñ ar rouanez ba bremañ an tour aze a vir ouzh ar roue da dec'het kuit. Hag e kavan brav a-walc'h aze al lamm gant an eskob hag an daou varc'h é c'holoiñ an holl c'harrezennoù. Hag ouzhpenn-se e vez plijus atav pa aberzher ar rouanez. Setu hini kentañ. Dalc'homp gant Etienne Bacrot. Setu ar gall diwezhañ a oa bet 'barzh a oa chomet 'ba Kibarbed. aze, gueult a rit, emañ ar splet gantañ dre ma n'eus ur pezh ouzhpenn. Met n'eo ket ken aes-se ar pezh gwerin ha tri aze zo dañjerus-kenañ. Tost eo d'ober ur rouanez hag ar c'hezeg boaz n'int ket N'in ket gwall habil evit ober war-dro tout ar pezhioù gwerin a zo war ar c'hoste, war vord an dablez APH. Hag aze e faotfe d'ar re-zu mont da zepevar ha goude-se mont da betri. Setu penaos ober evit bezañ sur da c'hounit, evit simplaat hor blegenn. Ma laoskan deoc'h tereiñ lenn da ehanañ ar video evit prederiañ. Setu vo roet ar respont. Neuze, pezh faot ar re wenn ober, vije aberzhiñ uh, ba benn, ba aberzhiñ Omar war ar pezh gwerin-se. Mose e vije, vije kunet beken, riskl beken da goll, ha war-lerc'h Daoust ma n'on daoust m'hon eus ur pezh-gwirioù nebeutoc'h eus an tu all ha se eus tri ene pevar e c'hall ar ouenn emzilañ ha debriñ an holl pezhioù aes a-walc'h peogwir vo tostoc'h ha neuze vo gounezet gant ar re wenn. Setu vo c'hoariet aze marc'heg e-unan an taol gwellañ ha war-lerc'h roue C-pevar evit klask arz an tour marc'heg C-daou ha roue B-tri Mont a ra en-dro Rick peogwir eta Per eo Atri, Tour da Patri, marc'heg da Batri, roue a dap. Kollet- rentet hon eus ar pezh en-dro, met bremañ e c'hallomp gounit hep, euh, hep kaout aon da vezañ da vezañ trapet da goll hor blegenn a oa gouniet evidomp. Da skouer hein aze ma ma 'ta en-dro ar roue e vo ket a-walc'h hein amzer 'm eus da gas ma fezh gwerin ha da ambroug ma fezh betek-penn betek ar betek ar renk diwezhañ. Ha neuze da c'hounit. Tu soñje dezhe pa vez ur splet ganeoc'h klaskit simplaat klaskimp eskemm ar pezhioù ha kaout hor finalenn an dibenn-partienn a zo gounezet evidoc'h. Va memeus tem eo bet gouniet ar blegenn-se gant Carlsen a-enep Vostajek barzh hor bartienn prim. Setu penaos 'vije graet 'vit rediañ ar re zu da eskemm an div rouanez. Ker ma vez dalc'het ar rouanez war an dablez alies 'vez stert gounid daoust ma 'z eus ur pezh gwer en ouzhpenn peogwir on peogwir e c'hall ar rouanez ober bec'h difin, bec'hioù difin peotramant debriñ ar pezhioù gwerin. Ur bern traoù dañjerus a c'hall ar rouanez zu ober setu hon eus c'hoant 'vije ket eus outi ken. ma leuskan deoc'h teir eilenn da brederiañ hein. klaskit prederiañ se lakay c'hanoc'h da vont war-raok ha n'eo ket just gortoz da respont. Setu honnezh dec'hwer en taol gwellañ. Roue ha roue a rank mont da F6 hein, lakaomp ez afe da F5 aze e c'hallfen ivez mont da G6 difennet gant ma fezh hag eskemm ar rouanez war-lerc'h hein. ha neuze ma'z a da F6 e ran memestra rouanez G6 hag ur bern ac'hanour soñjfe marc'had ya met 'z a ket en-dro peogwir e kollomp ar pezh. Aze, eskemm an div rouanez hag ar roue Adab eo kollet hon eus ur pezh. Met n'eo ket gwall strikt. Ar pezh a gont n'eo ket ar pezh a za kuit, met ar pezh a chom war ar blegenn. Hag aze, pezh a chom eo emaomp o vont da c'hounit an dibenn-partien dre ma n'eus div pezh gwirion eus an tu-se a-enep unan. Setu ar steuñv bremañ a zo hir un tamm met aes pa gomparener ar blegenn, a zo kas ar roue eus an tu-se, c'hoari ha pevar, skarzhañ ar pezh, ha war-lerc'h e vo gounezet gant ar pezh e bep eber. Evel-just e ranker diwall 'vije ket debret an piñsoù gant ar roue met aze ne c'hoarvezo ket ha ne c'hallfe ket ar re zu ober o pezh gwerin tremenet diouzh o zu. Da skouer ma vije ar pezh gwerin amañ e rache H5, H5 hag e vije fall 'vidon. Met aze abalamour d'ar pezhioù eilet ne c'hall ket. Setu en deus dilezet en deus dilezet e enebour buan a-walc'h kar da live-se e Ouillon e e Gouned, da skouer hein ma 'z err eus an tu-se. Ha pevar, gortoz a ra ar roue. Euh, gallout a ran debriñ e ha pemp. Roue Atri, ha war-lerc'h ma'z a war gil m'eo kemmet mont war-raok tamm-ha-tamm. Ha ben e leuskel ac'hanon da vont tre ar piañsoù ha d'e zebrine. A lakaomp ez afe deus un tu all, e c'hallfen c'hoari roue A pevar hag ober un damez harozañ aze. Ha neuze gounit ur bartienn. Setu e ker a-walc'h hein gwelet n'oa ket jedet tout-se met bennafi n'oa rak soñjet n'oa gellet barnañ dre ma nav mat a- dibenn ar partiennoù echedoù en deus gellet barnañ benn ar fin e vije gouniet an dibenn-partien ha se zo a-bouez da zeskiñ bennafi ober en echedoù a-hend-all e talc'hit gant ur rouanez gant ar riskl bezañ trapet gant ur rouanez egile. Setu amañ mon bon da sellet bremañ ouzh ur bartienn c'hoazh gant Carlsen, a-enep ar memeus c'hoarier. Met houmañ oa kalz luzietoc'h, kalz tenoc'h ha kalz taktikaloc'h. Hag er blegenn-se oa bet c'hoariet eskob Sedaou gant Carlsen. A-benn ar fin en doa c'hwitet an taol ha neuze n'eus ket gellet gounit gra en deus rampo. Ur c'hwitet noa an taol rouanez F daou a glaske eskemm ar rouanezed hag a dage un tour war an dro. Ha ma tapont ar rouanez e voa tapet gant un tour. Setu se n'oa se n'oa n'oa ket gwelet. me ar pezh n'oa raktreset a zo brav petra vije c'hoarvezet ma n'ije c'hoariet tour ev-daou e plas. Daoust hag-eñ e welit penaos reiñ lamm d'ur roue. Kregiñ a ra neuze gant tour dabach seiz. Aze e weler ket gwall vat bennafi na petra penaos emañ vont da reiñ lamm. Ar re zu sur oar o dije tapet ar rouanez hag aze Keratol, Keratlamm, marc'heg he c'hwrac'h, berc'h d'ar roue, un arberzh all, arberzhiñ pep tra. Ha bremañ daoust hag-eñ welit penaos achuiñ ar bartienn? Pezh-gwir int get a dap F6 hag aze emañ difennet pep tra, difennet ar pezh gant an tour, difennet un tour gant eskob ha stanket ar roue. Setu 'vije bet ker a-walc'h ma vije c'hoarvezet kement tra, siwazh eo bet c'hoariet an taol gwellañ gant gant gant Votchachef da lâret eo honnezh F daou. Met neuze ar pep gwellañ eus tu ar re ar re wenn aze oa da c'hoari Tour Dapach Seiz. An dro- an doare nemetañ da c'hounit war war an tomm aze diouzhtu. Ha neuze ma vez addebret aze rouanez da b-Gec'hwec'h bremañ e trodrozomp marc'hig e Seiz ha se 'ni e lakay c'hanomp da c'hounit. Ha perak lakaomp e vije vije c'hoariet tour-ev-daou da skouer gant ar re zu. Aze prest on n'eo ket da c'hoari marc'heg e frec'h, a seblant brav met debret 'vichemp gant an tour, met da c'hoari marc'heg e seizh, bec'h. An arberzh diheñchañ, diheñchet eo an eskob ha setu e vez ket difennet ken G6 ha bremañ c'hallomp debriñ gant ur rouanez hag ober ur bouch marvel. Ha neuze eo diferañket ar re zu keit-se aberzhiñ ur rouanez. Setu siwazh n'eo ket bet kavet gant Carlsen. Diskouez a ran deoc'h ar pezh zo c'hoarvezet war-lerc'h, buan-ha-buan, Rouanez F-daou, get ap F-seiz, roueed ap F-seiz, eskob d'ap F-pemp, rouanez d'ap H-pevar, tour F-unan, mont a ra ar roue deus Kwasha, tour F-pevar, rouanez e-unan bec'h, tour F-unan, rouanez e-pemp. Hag aze e ster da jeu evit ar Rewenn ma ma 'z a diwar ma 'z a ma 'z a an dagadenn da netra, ma 'z a an dagadenn da get, benn ar fin e vo e chomo ar re zu gant div bezgwerin ouzhpenn. Hag aze en deus kavet un taol-kaer evit rediañ ar re zu d'ober rampo. da roet en deus rouanez Ashtri. Neuze, se seblant bezañ sot-nailh ha roet vez ar marc'heg en ur ober berr met goude ma vez debret ar marc'heg. Benn ar fin e c'hoari tour-eftri ha daou gourdrouz a zo war an dro. Gourdrouz e vez eskob e c'hwec'h ha forc'higell etre ar roue hag ar rouanez ha gourdrouziañ a reer war an dro hol lamme H6. Da skouer, ha ma vez ma fiñv a ro anezhañ amañ e c'hallan reiñ lamm eus-se. Eskob dap H6 bec'h, roue H6, ha n'eus ket met tennañ an eskob war-lerc'h, roue G-eizh, ha ro annez da H6 difennet gant eskob. Setu hemañ zo mat deus e c'hell soñj ha mat-se gant gant al lamm-se, gant ar rouanez hag en eskob. Ha ma vez achapet er blegenn-mañ neuze goude tour-eftri e-d-e-unan, a-benn ar fin e c'haller adc'hoari an taolioù. Aze, berr, 'vez ket fivet eg-e-unan, hein? A-hend-all e vije Rouanez D pevar hag e c'hallfemp c'hoari ger-c'hwec'h, 'vije ket mui eus ar c'hourdrouz e c'hwec'h. Setu aze e rank ar re zu hein benn ar fin asantiñ da rampo ha d'ar re wenn c'hoari tourèvtre berr, berr hag ur wech graet ar memes taolioù teir gwech e vez disklaeriet d'ober dienn rampo. Ma, d'an deiz? Houmañ oa ur roubladur, un heuliad taolioù taktikel neuze, ur roubladur a oa bet kollet, a oa bet ya bet c'hwitet a-benn-fin gant ar re zu. tro ar re wenn, penaos e c'hallfeint gounit pezhioù. Ma laoskont deoc'h pemp eilenn. Klaskit jediñ an taolioù rediet. Setu aze e weler e goan un tamm ar roue, hein, kalz gwelloc'h vicher ma, ma vije ar pezh gwerin e G6, gwarezet mat vicher neuze. Neuze n'emañ ket 'vit ho poent. Ha setu gwarezet eo gant Eskob, met ma vez Debret en eskob ma vez distrujet an dichenner marteze e c'hallimp ober ur forc'higell war-lerc'h. Goude redek ur wech hon eus gwelet an TMC e ranker en em soñjal e peseurt urzh e rankan ober an taolioù evit ma savfe mat un dro. Hag an urzh gwellañ neuze zo de c'hoari eskob dap Atri. Ronez a dap un dro. Ha bremañ tour dap Seeiz. A-berzh un tour. Met e gwirionez eo ur briz arberzh hein, pa c'hallomp diouzhtu kêr goude ha debriñ e pevar hag ober ur forc'higell. A-benn da fin en em gavont gant ur pezh ouzhpenn ha d'al live-se vo war Vigounit hag en deus dilezet Kariakin. Daoust da se e oa deuet a-benn da drec'hignañ war-lerc'h ha da chom betek ur gourfenn. Setu diskouez a ran un dro. Eskob da P6, ronez da P6, tour da P6, La Punta, giz ma vel art, tour da P6, ar rouanez Gepevar, bec'h ha forc'higel. Tro ar re wenn amañ gant an aotrou Abdusatoroff a zo renket daou vil c'hwec'h kant pevar ha tregont memestra taget eo ar marc'heg petra ober gantañ mont war-gil mont war-raok laoskel a ran teir eilenn da ehanañ ar video. Gallout a ra ar re wenn c'hoari marc'heg dec'hwer. Poh! soñj dont a ra 'vel hon taol-penn bazh hein, war penn ur re zu. Ker goude sedap dec'hwer, tourdap bec'hwer, bec'h, roez e seiz. Neuze aze e gwelit ha ne c'hall ket ar roue mont a-seiz ha a-hend-all e vije graet hor forc'hig amañ, hor forc'higell tripl. a vije fall evit ur rezu, neuze ez a de C6 pe de C6, ne cheñch netra. Tour dab C6, re B6, ha debriñ e D6. Neuze neus arberzhet ur pezh, met en eskemm petra neus bet, ba dija an hanter-fezh gwerin neus tapet. Ha ouzhpenn-se emañ arru un tamm en e gorn eo, hag en arvar. n'eo ket gwar ruzumat. Ha neuze, e fin ar bartienn, oa deuet a-benn da gavout peadra d'ober ul lamp-moutik. Neuze, marc'hig da bgedaou, D6, setu hemañ zo a-bouez kenañ ivez, hein. D'ar c'hit soñj e teu e m'am manke pell d'ober ur rouanez. Tour a 6, tour B eizh, kentañ taol-cheuc'h, ha reiñ a ra e dour, met ma vez dilec'hiet an tour e D eizh n'eus ket met c'hoari D eizh rouanez war-lerc'h debriñ an tour ha gounit ar vartienn gant hom rouanez. Neuze en deus bet c'hoariet tour da D seizh, ur redi e oa neuze a-berzh an tour. Marc'heg da v-dezhaez met n'eo ket achu c'hoazh pa oe bet arberzhet chom a ra pezhioù ha pezhioù gwerin hag ar marc'heg memestra evit ar re zu. Ha setu e talc'h ar re zu en em zifenn. Marc'heg da f-pevar. Tours e eizh. Marc'heg e c'hwec'h. Evit kontrolliñ ar garezenn-se seizh. Distreiñ da zifenn. A-hend-all, ar ma vije bet graet an dra-all da skouer ha gant ar re zu, aze pezh vije c'hoarvezet e tour C6 ha tour B6 lamp d'ar roue war-lerc'h, gwarezet gant ar marc'heg. Setu ne c'hall ket ar re zu aotreiñ kement-mañ. Ha neuze e c'hoariont marc'heg e-c'hwec'h. Marc'heg B-c'hwec'h bremañ. Eskob B6. Hag aze e oa bet c'hwitet hon taol souezhus ha brav hag e c'hall ar re wenn ober lamm. Ar gwellañ taol a zo c'hoari touraez da bedañ servij, redediñ an eskob da zebriñ. ha goude-se e leuzker ar garezenn C-aez evit ar marc'heg, goude bezañ stanket a-aez, marc'heg C-aez, roue ar c'hwec'h rediet, ha bremañ daoust hag-eñ a c'halle kaout un taol? E ya Tour B-c'hwec'h, Tour B-c'hwec'h Lamm da roue, pa vez stanket ur garezenn. Se gavan moutig a-walc'h memestra. Ken eo d'an echedoù, lârer. a vit echuiñ ganti e en em gavimp gant ar blegenn fentus-se gant ur pezh ouzhpenn evit ur ewen met div bezh gwirin memes tra evit ur rezu ha ne c'hallomp ket ober pezh hon eus c'hoant, kar lakaomp e vije c'hoariet eskopatrie, hein, se zo dañjerus memes tra, ma vez c'hoariet eskopatrie gant ar re wenn, o soñjal ba achu un traoù, hein, aze e stanket e eskob en deus e brinañ kenavo, e benn ar fin e ar re wenn vo tapet, hein, vo traoù fall, goude Gec'houer. Eñ a roio lamm d'ur roue hañ, aze ne c'hall ket ar re ar roue gwenn ha chapin ha mont da c'hwec'h. Setu ez eus bet ka- ez eus bet kavet un taol brav gant ar re wenn, daoust hag-eñ e faot deoc'h furchal? An taol kentañ zo mirout ouzh ar re zu d'ur c'hoari gec'hwer en ur c'hoari eskob da vGeseis. Pra! On taol-penn-bazh ur wech c'hoazh, ret eo dezhañ ar re-se da zebriñ gant ar roue. Efc'hwec'h bec'h, roeg e eizh, ha bremañ dost hag-eñ welit petra a vije steuñv, petra a oa 'ba e soñj, 'ba soñj Peterswilder neuze, evit gounit hemañ. ec'h a da gas ar marc'heg betek h-c'hwec'h marc'heg e tri marc'heg f-pemp marc'heg h-c'hwec'h ha da zebriñ en eskob war-lerc'h. A-benn ar fin ne c'hall ket ar re zu mirout ouzh ar marc'heg d'en em gavet ha neuze e vo lamm dre ret. Pezh zo fentus a-walc'h. neuze lakaomp e vije bountet ar pezh ha pevar marc'heg f-pemp H-c'hwec'h ha ma vez graet A-tri diouzhtu eñ e vo bec'h, roue a chaez, tour da v-feiz, land d'ur roue. Ha ma vez graet H-c'hwec'h neuze evit laoskel hor garezenn evit tec'het evit ar roue, marc'heg H-c'hwec'h, roue H-seiz, tour da v-feiz, A-tri, Marc'heg F-seiz ha n'eus netra d'ober aze e vo roet lamm d'ur roue an taol war-lerc'h. Setu michañs n'eus euh, michañs n'eus plijet deoc'h tout ar c'houbladurioù-se hag e ro randor da vont war-raok en echedoù ha da c'hoari taolioù ken brav all.